Ji kerema xwe re vê meselê ewanê ku fesadî û gelaciyê dikin ji wan re bişênin. Dibên rojekî di daristanê de şêrek nexweş dikevi ji qas ajalek heywanek hebi tê ziyareta şêr. Ji xeynî rovî rovî nayê ziyareta wî dibê ji xwe heywanet tev çûne Ez neçim jî ji xwe nizane. Ez ê xwe veşêrim. Naçim ziyareta wî. Hirç tê başêr, dibê ez ê bim refeqetçiyê te, ji te re xizmetê ez ê bikim. Çi daxwaziyê te hebin, ez ê bim wekî qerwaşekî berdestê te, ji te re vê xizmetê bikim. Şêr dibê ala eyn ala re's. Ser çava ser sera, tu li ba min be û ji min re vê xizmetê bike. Gava ez baş bibim, ez ê li pişta te bim, êdî tê ji xwe re li kêfa xwe binêrî. Her dêna xwe dayê ku Rovî nehatiye ziyareta şêr, hat ber guhê şêr bi dengekî dizî got, Melîkê min, got belkî tu pê ne serwextî lê belê got heywan tev hatin ziyareta te, Ew roviyê bênamûs ku niha ziyareta te hajete jê heye ne. Şêrgo çima gelo nehatiye ziyareta min? Herin wî rovî ji min re bînin werin. Ka derdê wî çi ye û çima ew nehatiye ziyareta min? Ez ê cezayê wî bidim ê. Ev fesadiya hirç ji şêr re kir dengê wî çû rovî. Rovî sah kir ku her ev fesadî kiriye ji xwe re li hinek fen û fihla geriya ku ez ê ka bi çi awayî herim başêr xwe xilas bikim. Ez çi jê re bêjim gelo wê bi ser min re derbas bibe bi silametî. Rojek du roja fikirî da ber hev. Û hat başêr, xwe guneh kir, xwe evdal û melûl kir, got, Melîkê min, eger musada te hebe, ez jî dixwazim ziyareta te bikim, serdayîna te ez ê bikim. Û ew fikir û ramanê xerîb di serê te de diçin tên, ez ê şîrova wan bikim. Şêr got, Rovî, deş fen û fehlê xwe berde. Ajalê vê daristanê tev hatin ziyareta min, ez mezinê wan im, ez milûkê wan im. Tu tenê nehatî. Sebeb çi ye? Ji min re wê tenê bibêje. Rovî got Melîkê min. Erê dihatin ziyareta te û tu feyde nedidan te. Ez jî dikarbûm bihatam serîkî me li te bida û ez biçûam lê belê dilê min zehf ser te dişewitî. Min dixwest gava ez bêm ba te ez feydekê bidim te. El dermanê te digeriyam. Ez bi rojal derman digeriyam ji bona vê êşa te, ji bona tu ji vê birîna xwe, ji vê êşa xwe rehet bibî. Sebebê ku ez winda bûm, dereng hatim a ev bû. Piştî vê gotinê kêfa şêr zehf hat. Got min nizan min tu sal ber min dikevî, gelo te dermanê min dît? Rovî got belê Melîkê min, min dermanê te dîtiye. Tu gava wî dermanê xwe bixwî, dê pêra pêra baş bibî. Ê got ka ji min re bibêje ev çi derman e? Got ez ê bibêjim lê belê ew hirçê bi pirç bira ji vê dîwana te derê. Wî baş wene bira ji vir derê ez ê derman ji te re bibêjim. Bira wî pê nehsi. Şêr derhal îşaret kir ji hirç re got tu ji vê derê derê. Piştî ku hêj ji dîvana şêr derket, rovî hat balê Gomelîkê min dermanê te got çiqas tabîb û doxtorek hebe dibêje dermanê vê êşê perçekî goşt ji rehnê vî hirçî gere vebe. Tê perçekî goşt ji rehnê wî vekî û tê bixwî dermanê te eve yek bi yeke tê baş bî û tê bi xwe vabêyî. Şêr got, Wa, dermanê me ev e? Got, Belê. Ê got, Temam. Ev bi, ev rehet e. Piştî vê gotinê rovî ji dîwana şêr derket, çû li derva ji bona ji dûr ve ji xwe re li menzereyê temaşe bike ka Wê çi bê serî vî hirt. Şêr gazî hirç kir got ka were ez ê sira tiştî bibêjim. Hirç nêzîk bû got kerem ke melîkê min çi daxwaziyê te hebe ser serê min, ser çavê min ez amadeyê emrê te me, tu bixwaze. Got ka nêzî min bibe, nêzî min bibe. Baş nêzî min bibe ez ê sira bibêjim. Hirç nêzîkî şêr bû, şêr hema ji nişka ve xwe avêt rehnê wî paş, gezek wisa lê xist perçekî goş rehnê wî vekir. Bû bara bara wî hirçî xwîn bi ser çoka wî de herikî û reviya ji dîvana wî şêrî derket. Û bi lez û bez ji wê derê dûr bûn. Hirç gava bi wê revê dûr dibe, rovî jî li ser devê rêya wî rûniştiye, gazî kir guhê xwe yê cîzma sor. Ev têb kurva herî wisa bi lez û bez, kal me birêne. Qey tu nizanî gava zimanê mirov bike leqeleq û wê serê mirov bike teqereq? Tu şerm nake tu çi fesadiya min tu ji şêr radikî? Çi bi serê te va maye tu diçî jê re dibêjî rovî natiye ziyareta te a de bixwe. Îro ev tişta hatî lingê te wisa xwîn pê va herike wê sibê bê serê te jî serê te ji belayê dernayê. Ha ji xwe hebe car dî fesadiya kesî neke û li ser dûvê xwe rûnê. Hatê wisa bi xwe aqîbeta fesad û gelaca jî ha ev e. Evan kesê berdevkê milûkan in, berdevkê padîşahan in û hema berê wan didin bi bal kuştinê va, bi bal qetlê va, bi bal telafat û felakata va. Bila ew fesad nebêjin îro ciyê me xweş e, kêf kêfa me ye. Sibê wê bi ser we vayîbê ev aqîbeta vî hirçê çepel Û hûn ê wisa di nav wê xwîna xwe de bigevizin, ji xwe re bisekinin, eleqeya xwe ji însanan neynin û çavsoriyê negerin û fitnê nexin nav milet. Çi bi serê we maye ev fesadî û ev gelanciya ha.